i sungulanyana ku tlharihanyana okay guys selani munhu ya xava xinkwa xava xinkwa guys vonani dyambu ra kona ka ha ri mpundzu i seven mara vonani ra ba lexan xi pende na baby ma yi vona ya pfurha yo guys famba na mina ku ya xava xinkwa at least hi na umbrella yo ha munhu u karhele u karhele na hambi u nga endlanga nchumu

Yo, what's up guys? This is me nkarhi ku hlantswa movha guys, yi chake blind movha leyiwani. Yi chake blind, yi chake blind. A ri na mukomba yo. Vona, vona. Vona, vonani guys.

ani guys silokuteni kule nghena ze sisi ni mbala manyanyata swidzidziharisi swi ni vita ni ku nata imetsena physics ey swiswo swo tani swi swi endleleni guys swi ta guys swa kerini va ri ni hlantswela movha ni hamba naye okay wa mina a yi na guys yo ya a yi na malafu ta ta ta vaya ta vaya ta vaya gugude

mbilu ya nga va te hi nga hambani hi leswi mbalaka swa namuntlha guys yo mi ta ni khomela mi swa ku a yi na ni swi koti mara ni zame ngopfu leswi arat yo mara ni ta na kha na dyondza and a ni ti no hluriwa hi yini cause hinkwaswo na endli like mara e a ni swi tivi guys mara ni ta zamazama okay a fambeni ya vona papasi guys efambeni ya vona munhu wa mina e eh, vonani mati lamawani a ma zimalani u ma veka switofini u ma veka yiniyini ma hisa hi dyambu okay munhu wa mina hi lo yi le ku hlantswa hlantsweni e eh, u karhele u julukile no juluka yo langa
ya ya guys laniwani movha la yi chake ku chaka yenu ka a dyoha nge vha hi yona leyi dorobeni ni ri so a be va ku yini leswi i tshama la ku xi phuza ke juzi e ta famba hi fa n'wina swi na loko hambi u xa swi ri u ndzi swa ku xave yini wa vo wa tiva na mara lexi a xi tsaliwile mu swa galo xa ku hlaya mina ni ku i fushini
guys yi lese i basini se yi ready ku famba ma vona se i basini basini basini ah.

Okay guys, se munhu xi lava ku hlamba la ku hlamba chip chip splasha splasha and then ya ni ta mi nyika ti-results after ye guys mati lama hisa ma tselekwe dyambyini oh ku na nidi yo munhu a za a tlangisa na gezi a tsalaka mati hi switofu a tsalaka mati hi tiketlela yini yini mati ma vekiwa dyambyini u hlamba simple saver gezi ra gezi ra durha phela okay xa bye bye all right guys uh, ma swi vona se hi hlambile sweswi nga na se hi basile se nkarhi wa ku vaya
guys a ngo nuhela munhu wa mina e na wa nuhela e nga ku ni ku ka
so ya guys sweswinyana hi tindlela sweswinyana since nampundzu vele ya vele i town va hi tale ku va ya minkarhi ya va yi nampundzu ngopfu eh, nampundzu mi va mi tele guys yo ya ene ku va ku nga tirheki so lowu nkarhi wa hi wa ku yi vaya namuntlha it's a big day guys yebo yes so big day yebo
ma hi vaya famba na hina guys cheers guys se sukile i tindlela ku vula ka bili sukile guys mo tshama na hina kwa ndleni hi le ku fambeni
ya iye boys seze nga hlayo ka hi sukini guys hi sukini se hi le tindleleni sweswinyana a ku na swa swin'wana

Tracy gives to me for once. Okay, guys. so, sweswiwani hi ta busy endla e video la ma vona ra ku endla video and then after lawani hi ta vona ku ya kwihi mara mi nga wari na n'wina hi ta va kha mi update ku swi famba njhani hi mrview leyi
sasekile guys yo va hikwalo hi loyi munhu wa mehe yebo yes ni ngo famba ni tilavela kahle kahle yo famba za ni kuma guys hey yo ni lava lava za ta ni kuma yo hi loyi munhu i suka wanga kule munhu loyi yes yo guys awu ba hi nenge baby hi wena ni vusiku ni famba masiku mangani mangani Ay, 16 days. Ni kha ni tala ka n'we. Milenge guys, ni kha ni lavalava munhu ni za ni n'wi kuma hi loyi. loyi ni nga hisa munhu hi mati ya ku hisa
okay guys mi nga wa ri ni ta mi update ku loko hi ta ku ta ka video ya kwini hmm, ku va content creator swa vava guys okay tshama na yina hi mi rhandzile
a ni ta ku teka loko nghena se yo nghena guys se yo nghena laniwani hi la ku vona vona ku ku endleka yini i sango ya huma hati tsonga na swi le ku tlangeni laniwani

okay la ku cheka swin'wana ka swiphoto swo tendela loko swi endla swi tava swi endlile ta swi pesta kwalo loko swi nga endli ta comment so guys le ka queue ya boy hi thumbe n'wana guys renan so yeah guys guys laya kotanga ku teka ti-picture letiya cause eish queue liya ri baya ri baya and a hi jahele hi fike late vona swa eswitolo va tazi va pfalo ku no tata siku rin'wana okay guys lawani a a hi vona vona hi kha hi vona na vanhu hi kha hi tifambela so bebe ku ai a hi endli swa ka tv ero wa papa guys so van'wa ero wa hi ku papeni guys ya hi ku papeni so ah, na mi swa ku va papa ni nga tshembi
guys bebe yimela wani a ni tiku xi vita hi u tumbeni swi swa ka ni vonile ani hawa wa u tumbeni because a yimela ya sense

Ay, guys, kunin na once.
Once. Zingenela ka pick and pay. Hambi leswi yi nga ganama. Baby va n'wi pfalapalela laya. Ah. Ka ku na ya ku biha. Oh, guys. Hi na mablomu. i munhu wo a nga ku xaveli mablomene no tlanga gatsai awa mara ma sasekile wa yo i love purple and then ku na lera pelepele mm, sasekile yo

va nga yi phuzi va va nga va va nga endli swa ku loko u dye bega u heta u tlhela va ku rhifilele
Baby, va vula cold drink. hayi Guys. tumbuluka ku nga byalanyana Eish, va heta 5%.
Okay, ta guys. famba ni qumba ni ku dya ni nga dyanga
Guys, okay, a hi sunguleni xiswana na mina. Yo,

ni ri filini lexi se ni vuye na na or ve ri miranda yes miranda ni order hina loyi munhu wa mina ni boyesi le foni ya hina
ni boyesi
se yo la ku muka hi xave hinkwaswo ya ni xavile ni se ni karhele no karhele karhele baby

ya mali hi ri bebe hi timali a hi tsandzeke na ku ni hete mali yini ni nga xavangi na nchumu xa grocery leyi na a wu xava nchumu eya
grocery yena hinkwenu guys sorry my love i will repay it i will repay it ne okay
so ya guys tshemba mi enjoyile video leyi mi le ku yi enjoyeni kwala mi nga koho mi yi rhandza mi ri kwini mi yi buka mi ri kwini mi nga khohlweni ku like and share subscribe and mi comment commenta guys mi hi byela ku Yes. no man kahle kahle hi mi khomele yini ya mi vona redwell last a hi ri na yehe shout out man shout out shout out bra mina guys ule order yena ile kuteni order yena ile kuteni a nga la ku huma Oh, yeah. No, ani shute hapa
yo thank you mama yi humile e swakudya kumbe se na ten na swona
va ta blema mina swona ri vaya guys riendzo ri helini a video leyi a hi pfaleni kwala guys ya eish a hi pfaleni kwala guys yo yo hi xominjo yi le ku vulaka mali na fanani view ya le henhla